געווען א איד אין צייטן פון רעבן, ער האט זיך באנוצט מיט קבלה מעשיות, וואס איז קבלה מעשיות? מ'קען מיט דעם מאכן אותות און מופתים, שטייט אין ארי הקדוש ווען משה רבינו האט געהארגעט דעם מצרי ווען ער האט געזען ווי דער מצרי שלאגט אן צו א איד, וויאזוי האט ער אים געהארגעט? מיט א שם, ס'איז דא שמות, מ'קען הרג'נען מענטשן, מ'קען מאכן תחיית המתים, מ'קען אלעס טון. אבער דער ארי הקדוש שרייבט אז היינטיגע צייטן וואס אונז האבן נישט די בית המקדש אונז האבן נישט די עפר פרות זאל מען זיך נישט באנוצן מיט דעם. ער האט זיך יא באנוצט מיט דעם, ער איז געווען אזוי מפורסם, פון די גאנצע לאנד איז מען געקומען צו פארן צו אים. האט מען עס פארציילט פאר איינער פון די מפורסמים אין יענע צייטן, האט ער געזאגט פאר זיינע חסידים מען דארף אים אנכאפן און באקלאפן. און מען האט אים געכאפט אינמיטן דאווענען, געדאוונט אין בית מדרש, א טלית אויפן קאפ, א משכנתא, ארויף אויפן בימה און מען האט אים אנגעשמיסן, און ער איז געווען אזוי גרויס פאר דעם, און א מענטש זאל האבן אזא בזיון, איז ער געווארן אינגאנצן דיפרעסט, ער האט זיך איינגעשפארט ביי זיך אינדערהיים, ער האט מיט קיינעם נישט געוואלט רעדן, אזוי ווי מען זעט מעשים בכל יום, א עושר האט אנגעזעצט געלט, אדער איינער געהאט עפעס א פלאפ, א גרויסע פלאפ, און ער האט געהאט א בזיון, ער שפארט זיך איין, א בחור שפארט זיך איין, ער וויל מיט קיינעם נישט רעדן, לאמיך אפ, גיי אוועק פון דא, רעד דאך געלט, לאמיך אפ, לאמיך אפ, איך וויל נישט רעדן מיט דיר, א מענטש איז דיפרעסט. און די משפחה איז ארום געלאפן צו אלע צדיקים, און צו אלע גרויסע מענטשן, ווער קען העלפן דעם איד? און מ'איז געקומען צום רעבן אויכעט, די רעבע האט געהערט די מעשה, האט זיך די רעבע אנגערופן די ווארט, און די ווארט איז א הייליגע ווארט, א קונץ איז אראפצו ווארפן א איד, א קונץ איז אויפצוהייבן א איד. ס'איז נישט קיין קינד צו נעמען א מענטש און אים זאגן דו ביסט גארנישט, און דו ביסט גארנישט, און פון דיר וועט שוין גארנישט זיין. א קינד איז נעמען א מענטש און אים אויפהייבן, זאלסט וויסן אז פון דיר וועט יא זיין. דער רבי האט אים גערופן, און דער רבי האט אים צוריק געגעבן אלע זיינע מדריגות, דער רבי האט אים נאר געזאגט, איך בעט דיך, איך ווארן דיך, באנוץ דיך מער נישט מיט דעם. און ער איז געווארן ווייטער א ערליכע איד, א פרייליכע איד, און ער פלעגט מיטגיין מיטן רבי'ן. עד כדי כך אז דער רבי איז אמאל געווען אונטערוועגנס, ס'איז דא א מעשה, און דער רבי זאגט, ער האט געהייסן הערש לייב, הערש לייב! כ'דארף א מקווה! איז ער אראפ פון וואגן, גענומען א צווייג, און ער האט געמאכט א סירקל אויף די פלאהר, און ער האט געדרוקט זיינע שיימעס, און ס'איז געווארן א קוואל! דער רבי טוט זיך אויס, דער רבי טובל'ט זיך, ער האט זיך אויך געוואלט אויסטון, זאגט אים דער רבי, ניין דו קענסט נישט אריינגיין דא! אסאך אזעלכע מעשות ווי דער רבי האט אים גענוצט, אויב דער רבי האט געזאגט א קונץ איז אראפצואווארפן א איד, א קונץ איז אויפצוהייבן א איד, דאס באשטייט די גאנצע ישיבה דא, און דאס באשטייט די גאנצע חסידות ברסלב. נישט קריטיקירן און נישט זאגן מוסר און נישט דיך אראפווארפן, נאר אויפהייבן. אין אומאן איז געווען זייער אסאך שולן. אומאן איז נישט קיין קליינע שטאט, ווער ס'האט זוכה זיין צו זיין ראש השנה אין אומאן, אונז די גאנצע קווארטל ווי מ'שטייט איין, די ציון מיט די קלויז, דאס איז ביים עק שטאט, ביים בית החיים. אומאן ציט זיך קיין זוואקן און וואקן און וואקן, ס'איז א ריזיגע שטאט. במשך די צייט, די קומענדיגע יארן, העלן מענטשן איינשטיין א שעה אוועק פון ציון, א שעה א האלב אוועק פון ציון, אומאן איז א ריזיגע שטאט, מהרש א זאגט, ער האט איין ציל אין לעבן, ער וויל ברענגען מיליאן אידן צום רבינ'ס ציון, מען לאכט היינט פון דעם, ווייל, אבער מהרש א קען עס פראוון, ווייל פאר דרייסיג יאר צוריק ווען די ציון איז נאך געווען פארשפארט, מען האט נאך נישט געקענט פארן אויף רוסלאנד, און עס איז געווען די קאמוניזם, צייטן פון קאמוניזם, האט מוהרא ש דעמאלטס ארויסגעגעבן די ספר פעולת הצדיק, קענסט קוקן, ס'איז געדרוקט געווארן תשי ל ו, און מוהרא ש האט געזאגט בקרוב גייט זיך עפענען די גרעניץ, און ס'גייען קומען צענדליגע טויזנטער מענטשן, אוי האט מען געלאכט דעמאלטס פון מוהרא ש, צענדליגע טויזנטער מענטשן וואס, מאכסט משוגע, קוים צען מענטשן האבן געוואוסט פון רעבן, און היינט זעט מען שוין אז ס'האלט שוין ביי פופציג טויזנט, און מוהרא ש זאגט ס'איז נאך גארנישט, ווער ס'קען קויפן א דירה, ווער ס'קען עפעס האבן עפעס א פלאץ דארט, ווייל עס וועט נישט זיין קיין דירות, עס וועט נישט זיין קיין פלאץ וואו מ'וועט קענען, דער רבי האט דאך געזאגט עס וועט קומען א צייט מ'וועט דארפן שטעלן גארדס ביים ציון אז מ'זאל קענען דורך גיין, דאס איז מקים געווארן די לעצטע צוויי דריי יאר האט די מרכז געמאכט א נייע זאך, זיי שטעלן עס שטייט פאליס און מ'מאכט א מיט מיט בעריקעידס אז יעדער זאל קענען דורך גיין פאר א סעקונדע, בלאט מען דיך זיין א סעקונדע וואק וואק, און אומאן איז א זייער א גרויסע שטאט, עס איז געווען זייער אסאך גרויסע שולן דארט, דארט איז געווען א מסור, כ'האב פארגעסן זיין נאמען, און ער האט גע'מסר'ט אידן, רחמנא לצלן, ער האט זיך צוגעטשעפעט צו די גאווערמענט, און ווער ס'האט געמאכט שווארצע סחורה, אזוי ווי היינט, הערט מען מייסטענס רחמנא לצלן א איד מסר'ט, און דורך דעם ווערט ער פריי פון תפיסה, און דורך דעם באקומט ער געלט פון די fbi, און מ'קויפט אונטער מענטשן. א מסור! א מסור איז די ערגסטע זאך, כאטש איך הארך א מסור, מעג מען הרג'נען. און מ'האט אים נישט אריינגעלאזט אין קיין שום שול, ויהי היום, ס'האט אים געכאפט א הירא תשובה, ס'איז געווען זיין טאטע'ס יארצייט, ער געטראכט ער וויל א ברסלב'ער שטיבל, ער וויל אריינגיין אין א בית מדרש צו זאגן א קדיש. ער איז אריין אין, כ'וועל נישט זאגן די נעמען, אין די קלויז, ווער ס'ווייסט פונקטליך, ווער ס'קען אביסעלע היסטערי, ווער ס'איז געווען אין אומאן די גרויסע חסידות'ן, ארויס פון בית מדרש שייגעץ ארויס! ער איז געגאנגען אין דעם נעקסטן שטיבל, ארויס פון דא! ער איז געגאנגען דעם גאנצן שטוב ביז ער איז אנגעקומען סוף אומאן, ברסלב'ע קליינע קלויז וואס איז דארט דא לעבן די בתי חיים, מ'קען עס נאך היינט זען, ס'איז א פעקטארי. ער קומט אריין הענט און פיס ווארפט זיך אים, דאס איז נאך די לעצטע טשענס וואס ער קען האבן אריינצוקומען צום רעבן, ס'איז נישט געווען רעבן סייט, ס'איז געווען שפעטער, און ער קומט אריין, און זיצן דארט ברסלב'ע חסידים, מ'זאגט משניות, און איינער זעט אז ער קומט אריין, דער מוסר קומט אריין, און ער האט געטראכט מסתם האט ער נאכנישט געלייגט קיין תפילין, ס'איז נאכמיטאג, ער געט א לייג אריין א טלית און תפילין אזוי אונטערן בעקיטש און הייבט אן צו גיין צו אים, און דער שטייט ביי די טיר, הענט און פיס ווארפט זיך אים די טיר, איינער קומט צו צו אים, ער האט געמיינט זיכער ער גייט אים יעצט ארויסווארפן פון בית מדרש! ער זאגט אים אריין אין די אויער, פארגעס נישט די גאס, לאמיר זאגן משה, משה, ס'איז נאך פארן שקיעה, כאפ א טלית און תפילין. דאס האט ער נישט געקענט נעמען, מען ווארפט אים ארויס פון יעדן שול, ער איז דאך א מסור, ער הרג'ט מענטשן, און דא קומט איינער צו, ער האט שוין געמיינט זיכער מען ווארפט אים ארויס פון דא, ער האט שוין נישט געקענט זאגן קיין קדיש, שטעל זיך דאס יעצט פופצען מינוט פארן שקיעה, כאפ אט אלעס אין תפילין, הייב יעצט אן. דער געווארער האט אנגעפאנגען אזוי צו וויינען צום אייבערשטן, און האט אנגעטונקט אלעס אין תפילין, און ער האט געדאוונט פארן עמוד, און ער האט געזאגט קדיש פאר זיין טאטע, און ער איז שוין נישט אוועק געגאנגען פון דארט, ער איז שוין געבליבן א ערליכע איד, זעט מען פון דעם, ס'איז נישט קיין קונץ אראפצואווארפן, שייגעץ ארויס! שייגעץ ארויס! נישט א שייגעץ ארויס! די קינד ס'איז שייגעץ אריין! ס'איז א שייגעץ! קום! הייב אן זאגן משניות שייגעץ! ביסט א ביסט א באם! קום! באם ארויף! באם אריין! קום אריין! נעם א תפילין! כאפ א תפילין! טו אן תפילין! ווען א מענטש זאל וויסן וואס תפילין איז וואלט ער א מענטש וואלט א מענטש געלייגט תפילין! פארוואס מאכט זיך א בחור צעבראכן ער לייגט נישט קיין תפילין? ער איז אזוי צעקלאפט ביי זיך! אלע זיינע מגיד שיעורים יעדער ווער ס'איז נאר דא אויף די וועלט האט אים געזאגט דו ביסט שוין דערנאך! סאו אויב איך בין שוין דערנאך ניווא וואס דארף איך דעמאלטס האבן תפילין? ווער דארף מיין תפילין אז איך בין דערנאך? אבער דער רבי קומט זאגן דו ביסט נישט דערנאך.